sɛ yɛkasa. Mmerɛ bɛn? Sɛ yɛnhunu mmerɛ a ɛwɔ sɛ yɛkasa na yɛde nsɛm hyehyeɛ ho a, ɛma ɔmaa no yɛnkɔ yɛn anim o. Ɛɛ mentumi hu nea seesei aka Adwo Asafo a seesei kyerɛ sɛ baabiara ɔwɔ. Ɔwɔ baabiara. Na wotumi hu sɛ ɔkasa firi yawdie mu. Ɔkasa firi yawdie mu paa. Na sɛ nka ɔtumi kasae nsɛm a ɔreka ne nnɛ yi sɛ ɔkan no nnora a kɛbɛboa ɔman Ghana nyinaa. Ɔn yɛwɔ party mu na yɛadwen ne sɛ Yɛ builde party no na nyɛ ɔman no a ɛbɛka yɛn, ɛbɛka wo, ɛbɛka wo, na mmerɛ a wobɛba abɔnten sɛ worekasa no na aka akyi. Ɔho, sɛ ɔka nsɛm wei wɔ mmerɛ bi a atwa mu a, ka nipa bɛte no aseɛ paa, nti yɛbusa sɛ adɛn na ɛyɛ nnɛ. Ne video mmienu, mmiɛnsa bi a aba abɔnten no, wotumi hu sɛ ɔwɔ yawdie mu paa. Na NPP deɛ maka o, wɔn a ɛwɔ yawdie mu no ɛdɔɔso. Yɛkan mmera ne yɛrekɔto aba wɔn antie sɛ nsɛm wɔ hɔ. Nsɛm gu hɔ o, nsɛm egu hɔ. Yɛnkɔ ani yɛnkɔtie Adwo Asafo yawo a wɔredie.
Me papa Apostle Doctor Engineer Kwadwo Safo na wokɔ Baabi a ICGC asɔre no wɔ wɔ Accra Central, Ahagbogblosi hɔ no a. Ahagbogblosi hɔ no. Ná me papa wɔ transport company, wɔfrɛ no Imperial Express, sɛ wokae. Oh, na, yeah, yeah. Imperial Express yɛ me papa deɛ. I know, I know. Ɛkɔ Sirem, ɛkɔ Benin, yeah, ɛkɔ Togo, mm-hmm. ɛkɔ Takoradi, he na ɛnkɔ. Mm-hmm. Kwame, da koro anɔpa yɛsɔre yɛ a bulldozers ne nneɛma si hɔ, ebu ɛyɛ transport yɛ ade yɛ gu hɔ, ebu gu yɛ. Mefrɛ yɛ a, Regional Minister ka kyerɛɛ me sɛ ɛyɛ order from above, yɛasɛe me papa adwuma. Saa berɛ a na wɔaban wɔ soɔ.
Maban wɔ so, yɛagu me papa adwuma, yɛabubu no, yɛamfa paper baako mpo, mayɛ notice mpo ne yɛnsesa yɛn nneɛma. Business men ahe na nneɛma sei hyehyɛ wɔn mu a wɔntumi nkɔ. Saa berɛ hwan na na ɛyɛ Regional Minister? Mese Henry Quartey, Honourable Henry Quartey, mensuro. Me frɛɛ no, ɔka kyerɛɛ me sɛ yɛ order from above, yɛ bubu me papa adwuma, saa buses korɔ no ara na yɛde ne yɛde sesa voters, 2012 yɛ sesa voters from other regions ɛbɛ yɛ adwuma, ɛno ara na papa no de ayɛ adwuma de ahwɛ me fi mmɔfra, na wonim Kwame, mhm. wo sɛ papa ne mma dɔɔso, wonim saa asase na ɛyɛ aban asase, nti na wɔn de afiri yɛn asɛ yɛtua rent, mhm. wonim nipa a wɔde firi yɛn, mhm. honourable Nilante Vanderpool. Wow.
Mmerɛ tenten no mu, ɔsɛ ɔno nso pap ɔyɛ papa ba. Yes. Nti da asase no papa nkaa sɛ mo ntɔn ma no ɛna ɔnkaa sɛ yɛ ɔtua ne sika a mo se mo de arɛnte because na ɛyɛ Ghana eh, sports council foɔ deɛ ɔmo nni dwuma bi a ɔmo de di nti ɔmo de arɛnte na ɛnyɛ yɛn nkoa nso na ne ɛwɔ so. Mhm. Yɛbu gu yɛ one day. sɛ order from above hwan na wɔ above hɔnom no nti kwame ei ma yɛ yɛ nunu yɛ ho ne yɛ nsere na nkurɔfoɔ yawdie wɔ wɔn mu mhm. nkurɔfoɔ deɛ wɔn ani too yɛ so eduru baabi asɔfoɔ akɛseɛ bɔ mpa yɛ gyina yɛ akyi nyinaa yɛ pa wɔn nyinara. Mm. Na tumi no a yɛrepɛ no, na ɛnyɛ honhom mu ko. Wotie ne nsɛm a ɔreka no a, mpanimfoɔ ka sɛm bi sɛ, nsuo tɔ wie a yɛnsɔ nsuo. Wode woatena hɔ a ma nsuo no atɔ awie. Adɛn na mowɔ saa yawdie wei na moantumi amfa ma abɔnten? Ɛfiri sɛ na wɔn nyinaa twɛn sɛ nkonim bi bɛba. Na yɛnkɔ ko nkɔdi nkonim berɛ a yɛapirapira. A winded soldier can never win. Na woapira, w'ahoɔden a wode kɔ wɔ he fa? NPPfoɔ no bebree apirapira. Bebree apirapira. Wɔn bi hɔ ma ɔntumi ma bɔnten mɛka. Na nka mo kan no adaa no no anka ɛyɛ. Mo kan no adaa no no anka ɛyɛ paa. Na wo deɛ wotie nsɛm a ɔreka na nka obi a ɔyɛ NPP ni a uh, ne papa de ne nneɛma boa NPP ɛsi order from above from heaven anaa from where na sɛ mo ankasa mo keka mo ho na mo kunkum mo ho a na ɔman no mo boa anaasɛ yɛ even within mo ankasa no so hu Ghana Ghana yɛ kyɛ sɛ ɛna meka no ɛkwan tempɔn kwan tempɔn da hɔ nea ɛnam nwura mu dɛsɛ dɛsɛ dɛsɛ dɛsɛ dɛsɛ yɛbi bi amfɛ kwa mu yɛbi bi amfɛ kwa mu hwɛ within npp ɔse businessmen bebree wɔn wɔ yawdie na sɛ wokora wobaayɛ no ɛna wotumi build ayi party no koraa no a sɛdeɛ nka bi bɛka wɔn a wɔakyerɛ o Na party no nso a mabɛgu no, ɔman no nso a magu no. Ebi na ahɛ aseɛ wɔ ayi NDC sɛsi a no, wɔn kampo no. Na wɔn no ho, wɔn deɛ wɔn wɔ suban bi wɔ hɔnom. Nneɛma ɛkɔ so saa within wɔn kampo no, wɔn mma bɔnten o. Wɔn mma bɔnten, ebi na akɔ so wɔ NPP a afei deɛ mpanimfoɔ kasa bi sɛ nsuo taa ponkyerɛni a wɔgye wɔ atae wɔn. Ɛna ɔmo ba abɔnten, yɛnkɔ, ne yɛnkɔ, yɛfrɛ adikehyin no a ɔno na ɛhyɛ ne nsa no, wo deɛ yɛnkɔ ne yɛnkɔ tie.
Nya bio. Hwɛ billboards a Okoye Junior bobɔɔ ne posters, ɔne Doctor Mahmood Bawumia pictures wɔ so nyinaa. Ɛyɛ me dea o. Ebi yɛ me papa asɔre, asɔre ne billboard a yɛne yɛtua ka. Esi hɔ dada. Ɛna ɔde ne mfoni ne Doctor Mahmood Bawumia deɛ kɔbobɔɔ so. na ɛnyɛ contribution no bi a na nti nkɔɔkɔɔ marketing companies no wɔ so ɔpɛ billboard a anka yɛde bɛfam no sɛ nka ɔbɛtua aka na me deɛ me papa no a wadi n'atam no a yɛanka hwee no ɔno so n'asɔre deɛ na mode akɔ bobɔ mesi yɛn nyinaa yɛ yɛ dɔnkuo baako a yɛn nyinaa ɔso amanyɔkuo no nti ɛnyɛ hwee yɛde yɛ campaign yɛdi nkonim a yɛn nyinaa ne yɛdea ɛsi dɛn na mo sa akɔgyina wɔ sɛ adwo asafo ammoa wɔ dɔme kɔ abɛnya Kwame, esi dɛn na Adwo Asafo ammoa wɔ Dɔme Kwa Adenya? Adɛn? Hwɛ, ne ne ne ne ne videos no dɔɔso. Baako na ɔkasa fɔ sɛ na ɛwɔ sɛ wɔto aba na ɛɛ wama na ɔno ɔnu ne ho Sɛ yi Levi no wa wa wanyin ama wotumi sɛ nneɛma bebree wɔ hɔnom a ɛkɔ so wɔ ne mu a afei na wapia bɔnten na ɔwɔ wɔpu ne nsɛm no na ɛnyɛ nwanwa o mesi npp deɛ sɛ obi ba bɔnten ka nsɛm wei a ɛnyɛ nwanwa ɛfiri sɛ na wode w'ani to fam na ahwɛ nneɛma a ɛrekɔ a me kan mante maseɛ na bawo miaɛ fɛsiti a ne ma me fɛ ɛnam se kaa no a wɔka se yɛn fɛma wɔn ne engine no abɔ o ɛna tais ne nyinaa nso adwodwo nti yɛde stia ne ma wotwi akɔ he wotwi akɔ he ɔho na yɛafa ghana sɛ mpp deɛ o ashanti region na sese wohwɛ ndc foɔ nso a wɔn so wɔn anya ma majority ebi nsi ghana ebi nsi ha da hwɛ sɛ biribi bɛkuta wɔn ho na wɔahunu ne boɔ sɛdeɛ ne boɔ si tie a obi agye afiri wɔn nsam a ɛnɛ akwadaa bi a wakɔ nkran. na wo wɔn a ɛtontɔn phone abɔnten no wɔyi phone no wɔn ayɛ cover no kamakamakama sɛ saa phone no ne bo ɔden sini deɛ ɔno kura no wɔn agye ne phone no a four hundred saa hɛkyiri ɛna phone na wɔde maa no obie mu a biribi anim biribi anim ɔn mo fa party ni sɛ. because of free education because of ɛyi eh, ɔde sɛ mo nneɛma nkakra nkakra bi a mo ayɛ na ɛkɔm a di nipa wɔ ɔman no mu no ɛhɔ deɛ na yɛka kyerɛ mo na mo difɛndi deɛ ɛni sɛ mo difɛndi sɛ jɔmama wɔn mɛnten adeɛ no four cities Wode mfa no saa. Na moma bɛfa akɔ 17 cities. Sila mo defend sɛ moma ma ma ma mo deɛ no na na ɛyɛ. Na sɛ woyɛ saa mass wei a mo deɛ mobɛte ase o mo percentage a na mo use yɛ no mobɛte aseɛ but temamuni a mobɛka sɛ dɔkono kɔ one cedi ɛnam amammuo bɔne nti na mo mo pɛn so na kɔ five cedi seven cedi saa ofii sɛ ɛde asɛm na ɔbɛka ama nea ɔno layman a nkontaa wubuo no onim ade korɔ yɛka weinom nyinaa na mo adwene yɛ mo sɛ na obi korɔ ɔbɛsɛe asɛm no ɛne napo ɔno deɛ ɔbɛsɛe biribiara Enti, deɛ mpɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ, wohwɛ Adwo Asafo ne nsɛm a ɔreka yi a, ɛnyɛ ɔno nko ara o. Mpanimfoɔ no bebree, NPP mpanimfoɔ no bebree, wɔn kasa fa wɔn hwenem. Na ebi kasa akɔyɛ te sɛ wɔwɔ a wawu awura toa mu. Ɔno a wɔntumi mpie ɛna agye dede na wɔayɛ na wɔtoa no mu. Mompie na mo a within ma npp foɔ no montena ase na monhwɛ nneɛma ankɔ yie ɛfiri sɛ saa ina ayi no a moyɛ no ɛnya negative effect ɛmu ɔman no sara ɛna MP, ndc wɔn nnuru baabi a o ashanti region mmeranteɛ bi aba bɔnten ka sɛ wɔn retwɛn 2028 no yɛ build ɔman se yɛ a ɛnyɛ yie o ɛnyɛ yie Na m'amanneɛ nyinaa ne sɛ mo builde factory no not the nation. Sɛ nka mo wɔ the nation at heart sɛ ɔman no ho dadwen ɛda mo so. Sɛnea da biara me ka sɛ Ghanafoɔ no yɛ nnɔɔso because ɔ defend a ɔ defend ne party. Nti sɛ ne party no ɛfom a ɔbɛbɔ mmɔden ara sɛ ɔbɛ cover up. But yɛ ha yi sɛ wo ba gya nanan ɔho na woka hyɛ mpaseɛ a, na w'adwene yɛ wo sɛ biribiara nni hɔ a, wo a na abɛte ne kankan. Wo a na abɛteɛ, sese mote nneɛma bi because ah, ɛbɛyɛ wo mmoanwa sɛ adɛn nti na wɔ sɛ adwo asafo ba bɔnten bɛkeka ɛka wei. Adɔ no, adɔ no, mode nneɛma bi adi no a wɔhunu yie sɛ ɔkan n'ano tom, na n'adwene yɛ sɛ tumi bi ba a, ɛbɛkɔva biribiara. Yɛnkɔ ko bere a yawdie wɔ yɛn camp. Yɛnkɔ ko nkɔdi nkonim bere a yɛne ankasa a yɛrekɔ no. We are wounded, kyerɛ sɛ yɛpirapira. Ɛbɛdɛ ne yɛkɔdi nkonim. Enti mesrɛ mo, mfomsoɔ a Ghana yɛyɛ nyinaa ne sɛ yɛnyina mu ɔman no ɛno ɛnya ne nteɛ sɛ yɛakɔkyere ayi afirifa katakyie ghana ɔho ghana concert ne dɔɔso na wei deɛ mɛhyɛ da ka ho asɛm but ma memfa wei ntwam na memfoma asɛm mmerɛ wieɛ eh, john mr president obiara pɛ w'asɛm saa mmerɛ yi o because ɛsɛ wo ne ghana anidasoɔ hwɛ na woangyae wo ho amma nkurɔfoɔ bi ɔmbɛyɛ oduom yɛaduom yɛaduom saa na ɔmyɛ akufo ado because na obiara nim yɛ sɛ Akufo-Addo yɛ redeemer. Akufo-Addo betumi ayɛ biribi de transformation aba, but Akufo-Addo mo a mo nim Addo show boy sese yi hmm ɔwɔ yɛn fa bi. Enti Tiayo mmerɛ yɛn ni nka so. na woyi ɔfoɔ nso nsa a na woa wahwɛ wo deɛ na ɔbɔfoɔ ɔbofoɔ nim nso ɔbɛwe ado akyiri a ka ɔhwɛ ho no yie na wode aduane esi wakoa hɔ nso a na wahwɛ ayɛ no yie na wahwɛ yawa na abɛtwa ho aba bɛdie wosɛmpa Momma yawodeɛ biara mfiri hɔ na yɛmfa ɔdɔ ne nteaseɛ. Sɛ NDC foɔ tumi pagya ɔman no kɔ n'anim a, ɛyɛ yie ma yɛn Ghanafoɔ nyinaa. Na sɛ wɔn kɔbrɛ wuo na wɔn so mpafe ne nam a, na wɔn amane a wɔn bɔ ne sɛn. Awurade wɔn nhyira wo. Sɛ wɔanya mmerɛ wɔatie na wɔahwɛ Adka studio. Bye bye.